Sálem tariyx ıqlasbentleri! Bul Jayxun joybarınıń birinshi sını. Búgin biz Ózbekstan aymaǵındaǵı dáslepki imperiyalardıń biri, Kushan patshalıǵı haqqında sóz etemiz. Bul imperiya tek ǵana Ózbekstan aymaǵında jaylasıp qoymay, óziniń úlken tásiri menen pútkil regionımız tariyxında, tereń iz qaldırǵan. Kushanlar bul qúdiretli imperiyanı qalay shólkemlestirgen edi? Onıń diniy ózgesheligi, sawda jolları hám mádeniyatı qalay rawajlanǵan? Búgin mine usı sorawlarǵa juwap izleymiz. Aytqanday, video basınan-aq kanalǵa aǵza bolıwdı umıtpań. Bilim dáryasına súńgiwge tayar bolsańız, biz baslaymız. Tariyxıy derekler Grek-Baktriya mámleketi kóshpeli qáwimler tárepinen joq etilgeni haqqında maǵlıwmat beredi. Strabonnıń maǵlıwmatlarına bola, Baktriyanı asiyler, passianlar, Toxarlar hám Sak qáwimleri basıp aladı. Al Pompey Troktıń xabar beriwinshe, Baktriya hám Sogdiananıń skif qáwimleri Asianlar hám Saraukalar tárepinen basıp alınǵan. Al negizinde bolsa eki tariyxshı da birdey qáwimler haqqında maǵlıwmat bergen edi. Áyyemgi Qıtay dereklerinde Baktriyanı Yodjı qáwimleri basıp alǵanı haqqında maǵlıwmat beriledi. Eramızǵa shekemgi ekinshi ásirdiń ekinshi shereginde yodshiylar xunlardan jeńilip qalǵanınan keyin Orta Aziyanıń arqa bóleklerinde kóship júredi. Izertlewshiler bul sáneni eramızǵa shekemgi bir júz jetpis ekinshi, bir júz alpıs birinshi jıllar aralıǵı dep belgileydi. Qullası mine usı qáwimler Qıtay dereklerinde Da Yodshiy, Ullı yamasa Úlken Yorchi atı menen málim. Sonıń menen birge, Qıtay derekleri Orta Aziya tariyxı boyınsha úlken maǵlıwmat bazası bolıp esaplanadı. Áyne sol Qıtay dereklerine bola, Yorchilar Baktria aymaǵına bastırıp kirgende olardıń sanı shama menen júz mıń áskerge jaqın bolǵan. Kushan imperiyası haqıyqattan da kóshpeli Yorchi qáwimleri tárepinen shólkemlestirilgen mámleket esaplanadı. Kushanlar Batıs Qıtaydıń Gansu regionınan kelip, Orta Aziyanıń Baktri aymaqlarına jaylasadı. Bul mámlekettiń tiykarında kóshpeli mádeniyat bolsa da, waqıt ótiwi menen olar regionlıq jaqtan bekkem mámleketke aylandı hám Oraylıq Aziya, sonday-aq Arqa Hindistandı óz ishine alǵan úlken imperiya payda etti. Kushan imperiyasında kóshpeli elementler saqlanıp qalǵan bolsa da, olar awıl hám qalalar menen birlesip, mádeniy, diniy hám ekonomikalıq rawajlanıwǵa úlken itibar qaratqan. Sonday-aq, olardıń xalıqaralıq sawda jolları Ullı jipek jolı arqalı Rim, Qıtay hám Hindistan menen sawda baylanısların jolǵa qoyıwda tiykarǵı rol oynadı. Shdzyancian maǵlıwmatlarına bola, yúwitshiyler xun qáwimlerinen jeńilgennen keyin Orta Aziyanıń qubla tárepine háreket etip, Daxiya, yaǵnıy Baktriyanı basıp aladı hám Goyshuy, yaǵnıy Ámudáryanıń arqa tárepine jayǵasadı. Goyshuy dáryasınıń arqa tárepinde óz paytaxtlarına tiykar salqanlıǵı atap ótilgen. Demek, yurtshıylar biziń eramızǵa shekemgi bir júz qırq, bir júz otızınshı jıllar aralıǵında Baktriyaǵa bastırıp kirgen. Aradan kóp ótpey Baktriyada úlken yurtshıy mámleketi shólkemlestiriledi. Kishi xan tariyxı maǵlıwmatına bola Úlken yurtshı húkimdarları qol astında bes hákimlik bar bolıp, olar Xyumi, Shaunmi, Guyshuan, Xise hám Dumi degen múlklerden ibarat bolǵan. Qıtay derekleri tiykarında juwmaq shıǵarǵan alım Davidovich Baktriya tariyxındaǵı pútkil yurtshı dáwirin úsh basqıshqa bóledi. Birinshi basqısh. Eramızǵa shekemgi bir júz otız toǵız, bir júz jigirma besinshi jıllar úlken Yodshi Dahya wálayatın basp aladı. Biraq onıń tiykarǵı múlkleri Ámúdáryadan arqa tárepte edi. Ekinshi basqısh, eramızǵa shekemgi jigirma besinshi jılǵa deyin, úlken Yodshi mámleketiniń qáliplesiwi hám keyingi rawajlanıwı. Mámlekettiń paytaxtı Ámúdáryadan arqa tárepte boylap, qubla shegarası Gibin átiraplarında, yaǵnıy Kashmir yamasa Kandahar átiraplarında edi. Yurtshılar boysındırǵan aymaqlar Xise, Shaunmi, Gúyshuan, Xyumi, Dumi múlklerinen ibarat bolıp, olar Xixou, yaǵnıy Yabǵu tárepinen birlestirilgen. Úshinshi basqısh, eramızǵa shekemgi jigirma besinshi jıldan keyin. Úlken Yudshi mámleketiniń daǵdarısı hám joqarıda esletilgen múlklerdiń ǵárezsizlikke erisiwi. Kushan, yaǵnıy Kushan Yabǵusı, Kyotzıku yamasa, basqasha etip aytqanda, Kudzula Katfis qalǵan tórt múlkti birlestirip, Kushan mámleketine tiykar saldı. Atap ótiw kerek, mádeniy hám sociallıq-ekonomikalıq tariyxqa salıstırǵanda Kushan mámleketiniń siyasiy tariyxı az úyrenilgen esaplanadı. Kushanlardıń húkimet basına keliw sánesi hám bul mámlekettiń tariyxın dáwirlestiriw ayırım kushan jazıwları, numizmatika maǵlıwmatları, sonday-aq, bir qansha qıtay derekleri, buddizm maǵlıwmatları hám dáslepki orta ásir dereklerine tiykarlanadı. Izertlewshiler Yodji kushan hám Áyni kushan mámleketi tariyxın tómendegi úsh basqıshqa ajıratadı. Keliń endi bul basqıshlar haqqında. ayrıqsha toqtalıp ótsek. Eń birinshi basqıshta Grek-Baktriya patshaları húkimdarlıǵınıń tamamlanıwı hámde Baktriya aymaqlarında bes múlkten ibarat awqamnıń shólkemlestiriliwi. Bul process eramızǵa shekemgi ekinshi ásirdiń aqırı, birinshi ásirge tuwrı keledi. Ekinshi basqıshta Ullı Kushan mámleketiniń payda bolıwı hám gúllep jasnaw processin bayqaymız. Bul gúllep jasnaw eramızdıń birinshi-úshinshi ásirlerine tuwra keledi. Durıs, Orta Aziyada Kushan imperiyasınıń shólkemlestiriliwi belgili bir mánide grekler húkimdarlıǵına shek qoyǵan dep aytıw múmkin. Grek-Baktriya mámleketi eramızǵa shekemgi úshinshi ásirde shólkemlestirilgen bolıp, Aleksandr Makedonskiydiń Orta Aziyaǵa júrislerinen keyin grekler tárepinen basqarılǵan edi. Biraq, eramızǵa shekemgi ekinshi ásirdiń aqırına kelip, iotshılar Baktriyaǵa bastırıp kirgennen soń, grekler húkimdarlıǵı. juwmaqlandı. Joqarıda aytıp ótkenimizdey, Kushan mámleketiniń payda bolıwı haqqında kóbirek qıtay derekleri hám numizmatika maǵlıwmatları xabar beredi. Ulıwma alǵanda, Kushan patshalıǵınıń payda bolıwı hám rawajlanıwı uzaq waqıt ilimpazlar hámde izertlewshilerdiń arasında tartıslarǵa sebep bolǵan bolsa da, ótken ásirdiń ekinshi yarımınan baslap bul máselege anıqlıq kirgiziw imkaniyatın bergen kóplegen izertlewler alıp barıladı. Eramızǵa shekemgi birinshi ásirdiń aqırı, eramızdıń birinshi ásiriniń baslarına kelip, Gúyshúan hákimi Kyotzúku barlıq múlklerdi birlestirip, Qabulstan hám Kandahardı basıp aladı. Nátiyjede Kushan mámleketi óz áhmiyetine bola antik dáwir. Qıtaydaǵı Han mámleketi, Parfiya patshalıǵı, Rim imperiyası menen báseklese alatuǵın áyyemgi dúnyanıń eń qúdiretli mámleketlerinen biri sıpatında payda boladı. Endi Kushan menen esaplasıw, onıń erk-ıqrarı kóp nársege baylanıslı ekenligin esapqa alıw kerek edi. Qızıǵı sonda, Qıtay dereklerinde tilge alınǵan Geshuan húkimdarı Kyo Czikiu dáslepki, Kushan dáwirine tiyisli tabılma teńgeler súwretlengen Kushan patshası Kutsula Kadfizge anıq sáykes keledi. Ilimpazlar teńgelerdi úyrenip, sonday pikirge keldi, Kutsula Kadfiz yamasa Kadfiz birinshi seksen jıldan kóbirek jasap, eliw-alpıs jıl mámleketti basqarıp, shama menen eramızdıń otız besinshi jılı qaytıs boladı. Óziniń húkimdarlıǵı dáwirinde Kadfiz birinshi Baktriadaǵı onsha úlken bolmaǵan, Iotshi múlki húkimdarlarınan Baktriyadan tısqarı Batıs hám Qubla Afǵanstan hám Arqa Hindistandı óz quramına alǵan qúdiretli mámlekettiń patshası dárejesine kóteriledi. Biraq dereklerdiń gúwalıq beriwinshe Gátvez birinshi dáwirinde Kushan mámleketi tolıq qáliples bolmaǵan edi. Óytkeni bul dáwirde kushanlar óz teńgelerine iye bolmastan, Kadfis birinshi Rim imperatorlarına, yaǵnıy Avgust hám Tiberiyǵa eliklep, teńge basıp shıǵartqan. Sonday-aq, dereklerge bola, Kudzuladan keyin taxtqa onıń balası Veyma yamasa, basqasha aytqanda, Geyma Kadfis, otıradı. Qıtay avtorları Kadfiz ekinshiniń taxtqa otırǵanınan keyin Tyanshju, yaǵnıy Hindistandı basıp aladı hám ol jerge óz ásker basshılarınıń birewin basqarıw ushın qaldırǵan. Sol dáwirden baslap Yauchi kúshli hám bay mámleketke aylandı, dep xabar beriledi. Bunnan tısqarı bul xabardı numizmatika maǵlıwmatları da tastıyıqlaydı. Katfiz ekinshi basıp shıǵartqan teńgelerdiń oń Baktriya jaǵalarınan, Tájikstan hám Ózbekstannıń Qubla rayonlarınan tabılıwı bul aymaqlardıń Kushan mámleketi quramına kirgenliginen derek beredi. Numizmatiklerdiń sońǵı jıllardaǵı izertlewlerine bola, Katfiz ekinshi basıp shıǵartqan shahlar shahı, Ullı qutqarıwshı degen jazıwlar Hindistan, Afganistan hám Orta Aziyada keń tarqalǵan. Bunday teńgeler Ashxabad, Xorezm, Tashkent oazisi, Surxandárya, Qashǵadarya, Panjkent aymaqlarınan da tabılǵan. Kadfiz ekinshiniń xáttegi Rim saltanatı menen de baylanıslar ornatqanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar bar. Kushan patshalarınıń ishinde eń ataqlısı Kanishka esaplanadı. Onıń húkimdarlıǵı dáwirinde, yaǵnıy ekinshi ásirdiń birinshi yarımında Kushan imperiyası gúllep jasnawınıń joqarı shıńına kóterildi. Kanishka dáwirinde Panjab hám Kashmir wálayatları mámleketke qosıp alınadı. Al ayırım izertlewshilerdiń pikirine bola, mámleket paytaxtı Baktriyadan Peshavarǵa, yaǵnıy házirgi Pakistanǵa kóshiriledi. Bul dáwirde mámlekettiń aymaǵı Arqa Hindistan, Afganistan, Orta Aziyanıń úlken bólegi hám Shıǵıs Túrkistannan ibarat edi. Syanszyanniń aytıwına qaraǵanda, Kanishka húkimdarlıq etken dáwirde onıń dańq-abıroyı qońsılas mámleketlerge de jayıladı. Xátte Qıtaydıń batıs tárepindegiler de Kanishkanıń hákimiyatın tán alıp, oǵan ózi girewge qoyǵan adamların jiberetuǵın edi. Kanishka Kushan imperiyasınıń eń ullı patshalarınan biri esaplanadı. Onıń húkimdarlıǵı dáwirinde imperiya arqa Hindistanǵa shekem keńeyip, ekonomikalıq hám mádeniy jaqtan gúllep rawajlanǵan. Kanishka húkimdarlıǵı dáwirinde buddizmniń rawajlanıwı hám kórkem ónerdiń joqarı dárejege shıǵıwı menen tariyxta qaldı. Tábiyiy ráwishte bul áyyemgi mámleket haqqındaǵı maǵlıwmatlar qalay saqlanıp qalǵan degen soraw payda boladı. Gáp sonda Kushanlar dinastiyası jazba derekler tiykarında hám numizmatika izertlewleri arqalı úyrenilgen. Kushanlar dáwirinde shıǵarılǵan dáslepki teńgelerdiń bir tárepinde Grek Baktriyanıń sońǵı patshası Germey súwreti, ekinshi tárepinde bolsa Kushanlar yabǵusı Kudzula Kadfiz degen sózler bar. Demek dáslep Kushan hákimleri óz atların patsha, shah sózleri menen baylanıstırmaǵan. Biraq, Kushan mámleket aymaǵınıń keńeyiwi hám siyasiy-áskeriy áhmiyetiniń artıp barıwı menen tenge pullarda shax, shaxlar shaxı ataması kóplep ushıraydı. Bunday ózgerisler qıtay avtorları bergen maǵlıwmatlardı, yaǵnıy mámlekettiń áskeriy qúdireti kópshilik mámleketler tárepinen tán alınǵanlıǵın tastıyıqlaydı. Patsha Kanishka birinshi óziniń aldınǵı mámleket basqarıwı dástúrlerin saqlap qaladı hám dawam ettirdi. Belgili bir wálayatlar hám qalalar mámleket joqarısında turıwshı joqarı húkimdar nayıplar tárepinen basqarılatuǵın edi. Bunday nayıplar patsha tárepinen tayınlanıp, olardıń jaqın hám isenimli wákilleri esaplanǵan. Olar joqarı húkimdarlarǵa, yaǵnıy Patshaǵa sózsiz boysınıp, turaqlı túrde mámleket ǵáziynesine salıqlar tólep turǵan. Kushanlar dáwirinde jergilikli xalıqtan jıynalatuǵın salıq tártibi haqqında maǵlıwmatlar bizge shekem saqlanbaǵan bolsa da, bunday tártip ámelde bolǵanlıǵı anıq. Kushan patshalıǵı ruwxaniyler qolındaǵı mámleket bolıp, bul mámlekette patsha hákimiyatı basqarıw menen birge bas ruwxaniy da esaplanǵan. Patshalıq satraplıqlarǵa bólingen bolıp, Olardıń nayıpları patsha tárepinen tayınlanǵan. Kushan patshalıǵı oraylasqan mámleket esaplanıp, mámlekette awıl toparlarınıń áhmiyeti oǵa da úlken bolǵan. Sońǵı jıllarda alıp barılǵan kóplegen arxeologiyalıq izertlewler Kushan dáwiri Ózbekstan tariyxı materiallıq mádeniyatın úyreniw boyınsha keń múmkinshilikler jarattı. Bul izertlewler nátiyjelerine bola Ózbekstannıń qubla aymaqlarında xojalıq hám mádeniy turmıstıń joqarı dárejede rawajlanǵan dáwiri boldı. Diyqanshılıqtıń rawajlanıwı sebepli keń aymaqlar orta xalıq tárepinen jedellik penen ózlestirilgen. Mısal sıpatında aytatuǵın bolsaq, tek ǵana Arxa-Baktriyada, yaǵnıy Surxan oazisinde bir júz jigirma dan zıyat kushan dáwirine tiyisli xalıq qala hám úy qorǵanları anıqlanǵan. Bul dáwirde diyqanshılıq tek ǵana oazislerde emes, al tawlı aymaqlarda da tarqaladı. Surxan hám Sherabad dáryanıń joqarı aǵımındaǵı tawlı aymaqlardan diyqanshılıq mákan jayları hám qorǵanları tawıp úyrenilgen. Bul dáwirde Surxan oazisinde aldınǵı dáwirge qaraǵanda Ádewir quramallasqan suwǵarıw imaratları qurıladı. Diyqanshılıq qurallarınan da úlken ózgerisler ámelge asırıla baslaydı. Bul dáwirge kelip bolsa qalalar da joqarı dárejede rawajlana baslaydı. Kushan dáwiri kóplegen wálayatlar hám oazislerde ótken dáwirlerge salıstırǵanda iri qala orayları hám aymaqlıq tárepten ortasha qala sanınıń biraz kóbeygenligi baqlanadı. Kushan dáwiri qalaları, wálayatlar, ayırım oazisler hám rayonlardıń siyasiy-administrativlik orayları esaplanıp, olardıń saqlanıp qalǵan qarabaxanalarında qorǵanlar ayrıqsha ajıralıp turadı. Bunday qorǵanlar Eski Termizde Dalvarzintóbe, Budrach hám basqalar da ayqın kózge taslanadı. Sonıń menen birge Kushan dáwiri qalaları diniy-ideologiyalıq oraylar wazıypasın da atqarıp, olarda iri-iri sıyınıw orınları hám diniy dástúrler ótkeriletuǵın imaratlar jaylasqan. Dalbarsın hám Termizdegi Budda ibadatxanaları solar qatarında esaplanadı. Bunnan tısqarı, Kushan dáwiri qalaları ónermentshilik hám sawda-satıqtıń da orayı edi. Usı qalalardan kóp sanlı ónermentshilik buyımları, kúlalshılıq qumbızları, metaldı qayta islew ustaxanaları, zergerlik buyımları, áskeriy hám xojalıq qural-jaraqları tawıp úyrenilgen. Kushanlar óz imperiyasınıń jaylasıwı menen xalıqaralıq sawdanıń orayına aylandı. Ullı Jipek jolı arqalı Qıtay, Rim hám Pars úlkesi menen sawda baylanısların ornatıp, bul joldan altın, jipek hám basqa da baylıqlar ótken. Bul sawda ekonomikasına úlken úles qosqan hám mádeniyatlardıń almasıwına sebep bolǵan. Kushan mámleketinde sırtqı hám ishki sawda jedel rawajlanadı. Kushanlar Ullı jipek jolınıń arqa bólegi qadaǵalawın óz qolına alǵan edi. Shetten keltirilgen jipek, teri, bronza aynalar, mórler, Shiyshe ıdıslar hám háykelsheler sırtqı sawdanıń rawajlanıwınan derek berse, ónermenshilik buyımları hám gúmis, sonday-aq, bronza teńgeler ishki sawdanıń rawajlanǵanın tastıyıqlaydı. Kushan mámleketi ózi gúllep jasnaǵan dáwirde túrli xalıqlar hám elatlar jasaǵan aymaqlardı iyelegen. Bul xalıqlar hám elatlar túrli tillerde sóylesken, túrli jazıw túrlerinen paydalanǵan hám hár qıylı dinlerge sıyınǵan. Materiallıq mádeniyat buyımlarında da bazı bir ayırmashılıqlar baqlanǵan. Soǵan qaramastan kushanlar dáwiri mádeniyatında kóplegen ulıwmalıq seziledi. Biraq pútkil kushan mámleketinde birden bir mádeniyat húkim súrgenligi haqqında pikir aytıp bolmaydı. Bul úlken mámlekettiń hár bir wálayatı qaysıdır tárepleri menen ózine tán bolǵan mádeniyatqa iye. Kushan dáwirinde Gandxara kórkem óneri rawajlanǵan. Bul kórkem óner usılı grek, parsı hám hind elementleriniń aralaspasınan ibarat bolıp, ol Kushan imperiyasınıń mádeniy ráńbáreńligin sáwlelendirgen. Ásirese, Kanishka bul kórkem ónerdiń gúllep jasnawın qollap-quwatlaǵan. Eń dáslep Arxabaktriya, yaǵnıy Surxan oazisi haqqında sóz etetuǵın bolsaq, bul wálayat Kushan mámleketiniń eń iri wálayatlarınan biri bolıp, mádeniyatı joqarı dárejede rawajlanǵan edi. Atap ótiw kerek, Orta Aziyada buddizmniń tarqalıwı eramızdıń birinshi ásirinen baslap áyne Baktriya toǵarıstan aymaqlarınan baslanǵan. Házirgi kúnde bul aymaqlardan onnan zıyat Budda ibadatxanaları, Júzden artıq Budda háykelleri anıqlanıp úyrenilgen. Olardıń eń ataqlıları Termiz janındaǵı Qara tóbe ibadatxanası, Zer tóbe hám Ayritam tabılmaları, Dalvarsin tóbe ibadatxanası esaplanadı. Arqa Baktriyanıń ózine tán mádeniyatı arxitekturalıq kórkem ónerinde, qalasazlıq mádeniyatında, gúlalshılıq hám zergerlik buyımlarında da óz kórinisin tabadı. Áne Kanishka dáwirinde Hindistannan tarqalǵan Budda dini mámleketlik dinge aylanadı. Kushan imperiyası diniy tárepten júdá bay bolǵan. Kushan patshaları zartushtiylik, buddizm hám grek mifologiyasınıń elementlerin óz dinlerine qosqan. Ásirese Kanishka dáwirinde buddizmniń tarqalıwı sezilerli bolǵan. Ol Kashmirda tórtinshi Budda keńesin ótkerip, buddizmdi pútkil regionǵa jayıwda tiykarǵı rol oynaǵan. Aramey hám grek jazıwları tiykarında kushan jazıwı payda bolǵan, sonday-aq, bul dáwirde soǵd hám xorezm jazıwları da bar edi. Bul jazıw esteliklerinde sol dáwirdegi sociallıq-siyasiy hám mádeniy turmıstı sáwlelendiriwshi ayırım maǵlıwmatlar saqlanıp qalǵan. Bunnan tısqarı, kushanlar dáwirinde Orta Aziya xalıqları mádeniy turmısınıń qurıwshılıq, músinshilik, súwretshilik, zergerlik sıyaqlı tarawlarında da úlken jetiskenliklerge erisilgen. Kushanlar dáwirinde qurılısshılıq hám arxitektura hám formalıq hám mazmun jaǵınan rawajlanǵanlıǵı baqlanadı. Sebebi bul dáwirdegi basqarıw, diniy, islep shıǵarıw, turar jay, qorǵanıw imaratları Shıǵıs arxitekturası menen ayırım uqsaslıqları bolsa da, ayrıqsha tárepleri ústinlik etedi. Arxitekturanıń ózine tán úlgileri Dálvarzin, Qolshayan, Eski Termiz, Kempir tóbe, Fayaz tóbe, Qara tóbe sıyaqlılardan úyrenilgen bolıp, olar jáhán kóleminde ataqlı bolǵan imaratlar esaplanadı. Kushan mámleketiniń kriziske ushırawı Grek Baktriya hám Rim saltanatınıń tariyxıy táǵdirine biraz uqsap ketedi. Bul mámleketlerdiń barlıǵı qulawǵa jaqın tınımsız júrisler qılıwǵa májbúr bolǵan. Sırtqı áskeriy shabılıwlardan qorǵanıw ushın ishki hám sırtqı sebeplerge bola hálsiregen hám mámleketlerde jeterli áskeriy múmkinshilik tabılmadı. Eramızǵa shekemgi úshinshi ásirde Kushan patshalıǵı óziniń tiykarǵı aymaqlarınan ayırıladı. Bul patshalıqtıń ayırım múlkleri tek ǵana arqa Hindistan topıraqlarında saqlanıp qaldı. Atap aytqanda, Kanishkanıń óliminen keyin imperiya az-azdan bóleklenip, ishki dawlar hám Sasaniyler dinastiyası basımınan kriziske ushıraǵan. Bul imperiyanıń batıs hám arqa bólimlerine bóliniwi hám keyinsheli Hindistandaǵı Guptalar tárepinen baspa alınıwı menen juwmaqlandı. Ulıwma alǵanda, kushanlar mámleketi daǵdarısı bir neshe faktorlar nátiyjesinde júzege kelgen. Birinshiden, ishki qarama-qarsılıqlar hám húkimet ushın gúres mámleketti shın mánide kúshsizlendirdi. Bul óz ornında mámlekettiń oraylıq basqarıwın hálsiretti. Bunday hálsirewden paydalanǵan Sasaniyler imperiyası Arxa Hindistan hám Baktriyadaǵı Kushan jerlerine hújim etti. Sasaniler dáslep shegaralas aymaqlarǵa, sońınan tiykarǵı jerlerge bastırıp kirdi. Usınıń menen Ullı Kushan patshalıǵı juwmaqlandı. Juwmaqlap aytqanda, Kushan mámleketi Oraylıq Aziya tariyxında úlken áhmiyetke iye kúshli saltanat bolǵan. Olardıń mádeniyatı hám jetiskenlikleri tek ǵana óziniń dáwirinde emes, al búgingi dáwirde de óz tásirin tiygizbekte. Búgingi sanımız sizge unaǵan bolsa, Jayxun kanalına aǵza bolıwdı umıtpań hám de layk basıp qoyıń. Keyingi sanlarda kóriskenshe, salamat bolıń!